העי, איטס יעקב און ראזענבערג. אונז גיימיר רעדן אין אידיש. כ'האב געהאט א שמועס מיט א יונגערמאן די וואך, בנוגע אין פרנסה, געלט, וויפיל מען דארף האבן אויף צו לעבן, פרעגט מיך דער יונגערמאן א אינטשערסטינג קוועסטשען, פרעגט מיך, וויפיל יונגעלייט קענסטו פון פֿינף און צוואַנציק ביז פֿינף און דרײַסיק וואס האבן עפעס געעפנט צו די זאך און זענען עכט געווען סוקסעספול? סאו וואס איז די עכטע ענסער אויף דעם? די עכטע ענסער אויף דעם איז, די פערסענטעדזש איז זייער זייער זייער זייער קליין, איי וואלד סעי איטס פראבעלי לעס דען וואן פערסענט, וואס האבן עכט מצליח געווען אין זייערע יונגע יארן און אויפגעבויט א ביזנעס, אבער מה שאין כן, פון די אנדערע זייט ווען מען קוקט אויף די עלטערע אינגעלייט וואס זענען שוין דרייסיג פערציג יאר אין ביזנעס, האבן אויפגעשטעלט אין זייערע יונגערע יארן, האבן אויפגעשטעלט עכט סוקסעספול ביזנעסעס, צו איז עס אין קליידונג, צו איז עס אין אנדערע זאכן. וואס האט געכאפט סיי די אידישע מארקעט און סיי די גוישע מארקעט, און ארום און ארום איז געווען זייער סוקסעספול. וואס איז די דיפרענס פון היינט און אמאל אויף צו האבן די אפשען פון עכט קריעטן א סוקסעספול ביזנעס און מאכן אסאך געלט? האב איך אים געענטפערט, די תירוץ אויף דעם איז אז ווען א יונגערמאן היינט גייט ארויס און ער זוכט צו עפענען א ביזנעס, וואס טוט ער? ער גייט און ער זוכט זיך א קאמפעטישן, בעיסיקלי. ער גייט ארויס, ער זוכט א יונגערמאן אדער א ביזנעס, א אידישע ביזנעס, א גוי'אישע ביזנעס, ס'איז נישט קיין גרויסע חילוק, וואס טוט דאס שוין, ער טרייט נאכצומאכן זייער וועבסייט, ער גייט נאכדעם, אויב איז עס אין קליידונג, זוכט ער נאכצומאכן זייערע סטיילס, און ער זוכט נאכצומאכן זייערע עדווערטייזמענטס, ער זוכט זיך נאכצומאכן אלעס וואס זיי טוען, כדי ער זאל אויסזען זייער סוקסעספול. ווייל יענער זעט אויס אזוי וויל איך אויך אויסזען אזוי. וואס ער גייט, בעיסיקלי וואס ער טוט, ווי כ'האב פריער געזאגט, ער זוכט זיך א קאמפעטישן. און פון די אנדערע זייט, וואס ער קען טון איז, דא, אסאך מאל טראכט א מענטש אז יעדע אינדוסטרי, יעדע זאך וואס איז דא, איז שוין דא א ביזנעס וואס איז דא, סאו וויאזוי קען איך זיין אנדערש? איז די תירוץ אויף דעם איז, יעדע מענטש האט אין זיך עפעס וואס קיינער האט נישט. יעדער האט עפעס יוניק, צו איז עס אין מיוזיק, צו איז עס אין ארט, צו איז עס אין סייענס, צו איז עס אין עני אנדערע זאך, איז יעדע מענטש האט אין זיך עפעס וואס ער איז ספעשל, ער איז יוניק פאר זיך. יעצט ווען דו גייסט און רעמסט דיין קאנצעפט וואס דו האסט, און דו שטעלסט צאם מיט דעם, און דו מאכסט דיין אייגענע יוניקנעס, דו לייגסט אריין אין דיין ביזנעס, איז נאמבער איינס, זוכסטו נישט נאכצומאכן יענעמס וועבסייט, דו זוכסט נישט נאכצומאכן יענעמס סטיילס, דו זוכסט נישט נאכצומאכן יענעמס אדווערטייזמענטס, ווייל דו קענסט נישט, דו ביסט א אייגענע זאך, און דו האסט נישט קיין קאמפעטישן. דער איז נאו קאמפעטישן פאר דיין אייגענע יוניקנעס, ווייל דאס איז נאך קיינמאל נישט געווען. און נישט נאר דאס, נאר ווען דו לייגסט אריין דיין אייגענע יוניקנעס אין דיין ביזנעס, ביסטו העפי אויפצושטיין יעדן אינדערפרי צו גייען ארבעטן ווייל דו האסט עס ליב, ס'ברענגט זיך דיין אייגענע יוניקנעס מיט דיין ביזנעס צוזאמען, און דעמאלטס וואס געשעהט איז, דער איז נאו קאמפעטישן, דו האסט נישט קיינער וואס איז עכט דיין קאמפעטישן, וואס גייט געשעהן עווענטשעלי, קען זיין, האופפולי נישט, באט אז א צווייטער גייט וועלן דיך נאכמאכן. אבער דאס גייט יוזשעלי געשען ווען דו גייסט שוין עכט זיין סוקסעספול, און די פייט דעמאלטס גייט זיין פאר יענעם זייער א שווערע. סאו, דאונט לוק עט עניבאדי עלס, נעם דיין אייגענע יוניקנעס, לייג עס אריין און אינוועסט עס אין דיין ביזנעס, מאך עס פאר א גרויסע באנדל, און דעמאלטס העסטו זיין א מענטש פאר זיך, אן קיין קאמפעטישן, און וועסט האבן די אפשן פון עכט מצליח זיין. זאל דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן אסאך הצלחה און סייעתא דשמיא אין אלעס וואס דו טוסט, אבער איך וויל זייער שטארק הערן וואס דו טראכסט, האסט עפעס צו זאגן, האסט עפעס צו שרייבן, בלייב נישט שטיל, טו מיר א טובה, שרייב עפעס ארויס, און א גרויסן שקויעך פארן מיך אויסהערן.